Insellmulkom. Nixtiequ nibdew il-ħsieb tagħna illum billi nirringrazzjawkom tal-telefonati, tal-messaġġi, tal-emails li b'xi mod jew ieħor matul din il-ġimgħa kkomunikajna flimkien, fejn għaddejna kelma ta' tama, ta' kuraġġ 'il xulxin. Imma nixtiequ nirringrazzjawkom ukoll il-għaliex matul dawn il-jiem konna ta' sapport ukoll fit-talb għal xulxin. It-talb illi jkompli jgħaqqadna, it-talb illi jkompli jagħmilna Knisja. Knisja illi qiegħda tiġi akkumpanjata mill-Mulej Ġesù. Illum il-Knisja, fil-Ħames Ħadd tar-Randan, tagħtina l-episodju tal-mewt ta' Lazzru fejn Marta u Marija jibagħtu messaġġ 'il Ġesù illi ħuhom qiegħed ħażin, illi mbagħad ħuhom miet. Wara erbat ijiem Ġesù jitla' lejn Betanja u jmur iżur lil Marta u Marija. L-isem Lazzru L-isem Lazzru jfisser Alla jgħin. Alla jixtieq jgħinna, anke fiċ-ċirkustanzi li ninsabu fihom. Anke jixtieq jgħinna Alla meta aħna wkoll ninsabu 'l bogħod minn xulxin għall-ġid tas-saħħa ta' xulxin. Alla jixtieq jgħinna, jixtieq ikompli jieħu ħsiebna, jixtieq jakkumpanjana, jixtieq jgħidilna la tibżax, dak li l-Papa qalilna nhar il-Ġimgħa fil-messaġġ tiegħu ġewwa l-Vatikan. Betanja, Ġesù jmur Betanja u l-belt Betanja tfisser dar ta' tbatija. Ġesù jixtieq jidħol fit-tbatija tagħna. Ejjew ngħidu l-verità, ilkoll għandna t-tbatijiet tagħna. Ilkoll għandna t-tbatija li mhux biss dik li ġejja mill-esperjenza tal-ħajja, imma t-tbatija li għaddejjin minnha bħalissa. Din it-tbatija Ġesù jixtieq jidħol fiha biex hu jagħtina l-kuraġġ u jagħti jimliena bit-tama tiegħu. U jerġa' jagħtina l-ħajja. Ejjew inħallu din it-tbatija li għaddejjin minnha bħalissa tkompli tgħinna nirriflettu sabiex nikxfu s-sabiħ tal-familja tagħna, nikxfu s-sabiħ tal-familja kbira tagħna li hija l-Knisja, jinkixef is-sabiħ tal-fidi tagħna, li aħna nemmnu f'Ġesù. Nixtieq naqsam magħkom messaġġ li jħobb jgħid il-Papa meta jgħidilna biex meta nkunu flimkien ma niddejqux ngħidu l-kelma grazzi. Bħalissa ninsabu fil-familji tagħna u aktar ma jtul iż-żmien aktar nibdew forsi nieħdu lil xulxin for granted. Għalhekk ejjew napprezzaw b'qalb ta' gratitudni dak li qegħdin nagħmlu għal xulxin u nirringrazzjaw lil xulxin. Meta nonqsu lil xulxin ma nibżgħux ngħidu l-kelma aħfirli u bl-umiltà kollha, quddiem il-bżonnijiet tagħna, quddiem il-limitazzjonijiet tagħna, nużaw il-Kelma jekk jogħġbok għal dak li għandna bżonn. Ejjew inħallu lil Alla jkompli jmexxina, jimliena bil-kuraġġ tiegħu, ħalli l-qawwa ta' Ġesù, meta niltaqgħu flimkien biex nirriflettu fuq il-Kelma ta' Alla, madwar il-mejda tad-dar, inħallu lil Ġesù jimliena hu bit-tama, jimliena hu bil-kuraġġ. Nistedinkom biex għada, il-Ħadd, Naqsmu l-Kelma ta' Alla flimkien u naraw Ġesù x'jixtieq jgħidilna aħna u nitolbu bħala familja fid-dar. Għall-grazzja t'Alla qed niġu b'ħafna talbiet minn għandkom biex nitolbu għal intenzjonijiet partikolari, pereżempju, għat-tobba u n-nurses li qed jaħdmu l-isptar, għal dawk li jmexxuna, jew għal familji li għandhom ċertu bżonnijiet jew anke għalikom personali. Komplu bbatulna minn dawn it-talb ħalli fil-qudisa ta' kuljum inkomplu noffru l-qudisa għal dawn l-intenzjonijiet. Qed nissuġġerixxu li f'kull dar ikollna prayer corner, post fejn nistgħu nitolbu flimkien anke nqaddsu l-jum tal-Ħadd, neħdu l-Bibbja f'idejna u nsibu l-qari tal-Vanġelu jew nużaw il-links li batnilkom fil-email. Konna xi xbija tal-Madonna jew tal-Kurġifiss Michelle u Shema, Mument fejn nistgħu nqaddsu l-jum tal-Ħadd. Iż-żgħażagħ bagħtulna eżempji ta' prayer corners li huma stess għamlu fid-djar tagħhom biex inħeġġu lil xulxin ħalli nżommu r-ritmu tal-liturġija minn Ħadd għall-ieħor. Nissuġġerilkom ukoll li tikkuntattjaw lil persuni li huma għeżież għalikom, il-familjari li forsi minħabba ċirkostanzi ma tnix niltaqgħu, nkomplu nieħdu ħsiebhom. U jekk hemm xi familji li tafu li għandhom bżonn għajnuna anke materjali, nitolbukom tgħidulna ħalli jew nirreferu jew nistgħu nagħtu l-għajnuna aħna stess. Grazzi ħafna u nkomplu nitolbu għal xulxin.